Helo a chroeso nôl. So heddi ni'n mynd i siarad bach am cryptograffeg, am cael gwybodaeth neu negeseuon a sicrhau taw ehm ond ni sydd yn gallu darllen ein cyfrinachau ni, cadw pethe yn glir. Nawr, yym, be' ni'n myn' i siarad am heddi yw cypher Caesar. So ma' hyn yn cypher hen iawn. Yym, ni'n credu odd hyn yn cypher odd Julius Caesar yn defnyddio'n Rhufain dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. A, a ma' hyn yn cypher shift, ma' fe'n cypher am newid, lle chi'n symud llythyren o un man Y man arall er mwyn amgryptio, er mwyn sicrhau bod eich neges yn aros yn gudd. Nawr, na i'n dangos i chi sut mae hyn yn gweithio. Er enghraifft, let's dweud, um, rydw i moyn cuddio y llythyren by. Am ryw reswm, fi moyn danfod llythyren by at rhywun, ond ddim moyn i unrhyw un arall gallu darllen e. Nawr, gyda'r Cypher Caesar, Pob tro ni'n symud ymlaen, tri, yr allwedd yw tri rydyn ni'n dweud. So, os mae 'da fi y by fan hyn, rwy'n symud ymlaen tri llythyren, un, un, dau, tri, i e. So yn lle ysgrifennu by, fi'n ysgrifennu e. A mae hyn yn cryptio y neges. Na, i'n gweld be mae hyn yn, yn gweithio fel, mae dyfu esiampl fan hyn. Fi'n mynd i ysgrifennu helo. Na, a efallai mae rai ohonych chi wedi sylweddoli, yn yr achos yma, fi'n mynd i ddyddio'r wyddo'r Saesneg a ysgrifennu'r negesau yn Saesneg, ond chi'n gallu gwneud hyn trwy'r Gymraeg hefyd os ych chi moyn. Mae'n jyst angen i chi gwybod pa wyddo'r chi'n defnyddio um, pryd i chi'n gryptio ac yn dadgryptio. Oce? So, os fi moyn neud helo i ddechrau, so fi moyn symud tri llythyr yn ymlaen o H i, i gryptio'r llythyr yn cynta. So, H, I, J, K. A K yw'r trydydd llythyren. So, honna fi'n mynd i ysgrifennu'n gynta. A wedyn mynd â dy fi E. So, E, F, G, H. Mae 'da fi hy nesa. Nawr, fi moyn l. Nawr, mae dau l mynd i amgryptio yn yr un ffordd. Mae'n mynd yn L, M, N, O. So mae 'da fi dau O nawr. A wedyn fi moyn neud O ar y diwedd, right fan hyn ar diwedd y hello. Um, o, P, Q, R, so R yw llythyren olaf. Nawr, chi'n gallu gweld yn syth, mae'r uh, be fi wedi ysgrifennu fan hyn yn edrych yn wahanol iawn i be rydw i ysgrifennu fan hyn. So nawr fi'n gallu danfon y neges yma at rhywun a sicrhau bod neb arall yn deall. Ond wrth gwrs, Weithiau chi'n derbyn neges a fi moyn sicrhau bod fi'n gallu darllen e. Fi 'di derbyn y neges hyn, a dydy e ddim yn neud unrhyw synnwyr o gwbl. Dydw i ddim yn deall beth sydd, uh, beth rydw i 'di derbyn. Uh, ond nawr mae rhaid fi mynd yn ôl tri cam er mwyn dad griptio. So, Z, dyma llythyr yn olaf y wyddor, a fi moyn mynd nôl tri cam. So Z, Y, XW, so U yw llythyren gynta. Wedyn mynd â fi R, uh, so R, Q, P, O. So mynd â fi O. Uh, nesa sy'n dy fi, mynd â fi i bedol. Nawr, os ni'n symud nôl o i bedol, uh, mynd â ni uh, U, T, SR. Nawr, efallai mae rhai ohonych chi yn mynd â chi syniad beth yw'r neges, ond let's mynd trwy iddo fe. Uh, nawr mae dy fi O. Uh, so, let's gweld. So, O, N, M, L yn y Saesneg. Uh, o, N, M, L. A wedyn yn olaf, mi fy mae'n symud o G yn ôl tri llythyren. Yn gallu gwneud efo'n hen edrych. So, fi'n gwneud G, F, E, D. So dy yw llythyren olaf. So fi wedi derbyn y neges yma uh, a wedi dad-griptio fe er mwyn gallu darllen e trwy'r Saesneg. Gwych. Nawr, Efallai chi'n meddwl, wel mae hwnna'n bach yn anodd wneud, mae rhaid i fi cyfaddu mynd â fi nodiadau fan hyn er mwyn gallu wneud e yn fy mhen. Um, ond mae cwbl o ffordd hawdd i wneud e, Beth sy 'da ni fan hyn yw olwyn cypher. Nawr chi'n gallu lawrlwytho hyn o'n gwefan, a os chi'n lawrlwytho fe a printo fe allan, a gyd sydd angen i chi wneud wedyn yw cael parasition, torri allan y cylch yma, ac hefyd yr un yma, a wedyn rhoi yr un bach ar ben yr un fawr. Chi'n gallu gweld yn y canol mae dot a, a chi'n gallu rhoi nhw at y gilydd gyda pin, ond jyst sicrhewch bod y dau cylch yn gallu symud an, um, yn annibynnol. Um, os na, chi'n gallu uh, argraffu rhywbeth, peidiwch y becso, mae dyn ni fersiwn ar-lein hefyd, os chi'n jyst mynd i'r cyfeiriad yma, Uh, so chi'n gallu stopio'r fideo a ewch i'r uh, gwefan yma os ydych chi moyn. Ond dyma'r gwefan ni moyn. Uh, so ych chi'n gallu mynd fanna a jyst defnyddio oloyn cypher uh, digidol os mae hwnna'n well da chi. Nawr, i gweld sut mae'r oloyn hama yn cael ei defnyddio, eto, rai cofio, mae'r cilch bach a mae'r oloyn bach yn symud yn annibynnol i'r Uh, cylch mawr i'r olwyn fawr. So, be chi, sy'n rhaid chi wneud yw cylch drowch yr olwyn fewnol, yr un bach fan hyn, fel bod y rif yr allwedd yn union y dan llythyren A ar yr olwyn fawr. Nawr, gyda'r uh, cypher Caesar yr er enghraifft, ni'n gwybod yr allwedd yw 3. So, gyd fi'n mynd i wneud yw troi hyn fel bod y 3 fan hyn o dan yr A fan hyn. So, os ydych chi'n am griptio, os ydych chi'n neges a chi moyn cuddio fe cyn danfynu i rywun, um, rhaid i ni dod o hyd i'r llythyren yr ydym yn ei amgriptio ar yr olwyn fawr. So os mae neges fi'n dechrau gyda A, fi'n edrych fan hyn, a gweld pa llythyren sydd oddi tan o. So os ni wedi symud y tri i fod yn dan yr A, dy, fydd o dan y llythyren fan hyn. Os ydyn ni'n dad gryptio, os ydyn ni wedi derbyn neges a ni moyn gwybod be mae fe'n dweud, mynd y ffordd arall. So ni'n edrych ar yr olyn fach, so os ydyn ni derbyn uh, neges sy'n dechrau gyda dy, bydd ni'n edrych am y dy a wedyn gweld pa llythyren sydd o ben, yn yr achos yma a bydd o, a ni'n gallu ysgrifennu hwnna lawr fel, um, y llythyr, fel yr ateb i'r neges. Na'i dangos i chi gwpl o esiample. So, dyma yn olwyn cypher gyda allwedd o 3. Dyma'r cypher Caesar, dweud y gwir. So, chi'n gallu gweld mae'r 3 o dan yr A fan hyn. Um, nawr, let's dweud ni moyn um, cryptio rhywbeth. Ni moyn cryptio'r neges techno camp, er enghraifft. So, llythyr yn cynta, yw tŷ. Ond os fi moyn danfon hyn at rywun yn cudd, fi'n mynd i ysgrifennu u yn lle. Dyna bydd llythyren cynta uh, ein neges. Ond wrth gwrs, chi'n gallu newid yr allwedd. So fan hyn, mae dyfu esiampl arall lle mae'r allwedd yn 17. So mae 17 o dan yr A fan hyn. Eto, os ydw i moyn uh, amgryptio y gair techno camps, nawr fi'n mynd i'r ty fan hyn ar yr olwyn fawr, ond edrych tro yma, cei sydd y dan fe ar yr olwyn bach. Nawr mae hwnna'n meddwl, um, bydd lot, mae hwnna'n meddwl, mae dyn ni'n uh, neges hollol wahanol. Mae ni wedi cymryd yr un peth, ond bydd yn edrych yn hollol wahanol pryd i'n danfon e at rhywun. Um, a hefyd eto, chi'n gallu mynd allwedd 11, so 11 ond dan yr A fan hyn, os ni'n mynd at y T, so bydd yn dechrau gyda E y tro yma. So ni'n gallu yn hawdd iawn cael nifer o wahanol ffyrdd o danfon yr un gwybodaeth a sicrhau bod e'n aros yn ddiogel. Yym, eto, so mae 26 shifft posib oherwydd uh, 26 llythyren sydd yn yr Iddwr Saesneg. Um, nawr, mae tudalen waith ar ein gwefan, chi'n gallu lawr loeth ohono, gweithio trwy iddo fe, a, a gweld os ych chi yn gallu gweld be ni wedi ysgrifennu, pa negeseuon a dyn ni wedi caisio danfon ata chi. Hefyd, rhaid ar y diwedd, mae estyniad dyn ni, rhywbeth sy'n bach fwy o challenge, um, a ni wedi roi neges i chi ond dydyn ni ddim wedi dweud beth yw'r allwedd, ni ddim wedi dweitho chi sut i setio eich olwyn cypher i fyny. Ond, paidwch a becso, chi'n dal yn gallu gwneud hyn, ond mae angen i chi gwybod tymain bach am yr iaith Saesneg, okay? So, yn yr iaith Saesneg, Cwpl o hints i chi a awgrymiadau. Um, mae cwpl o geiriau sy'n cyffredin iawn gyda ond tri llythyren. So hynny yw the, and, are, for, or not. So efallai chi moyn dechrau gyda hwnna. Um, hefyd, os mae unrhyw collnod, unrhyw apostrophes, dim ond rhoi llythrennau sydd yn gallu bod ar ôl collnod yn yr iaith Saesneg. So mae hwnna'n gallu helpu chi pryd chi'n caisio. A os oes unrhyw gair sydd ond un llythyren o hyd, wel, sdim lot o nhw yn y Saesneg, ond ei neu ei sydd. So, gyda'r gwybodaeth yma, Ac olau'n saethr. Gweld os ych chi'n gallu gweithio mas y neges yna. Os ydych chi, gwych! Yym, a hefyd mae cwis dyn ni, so ych chi'n gallu mynd ar y cwis a gobeithio cael cwpl o pwyntiau a mynd ar ein bwrdd arweinydd.